Pereżempju, jiena naf okkażjonijiet fejn kien hawn, fuq suġġett differenti, qata' s-sigaretti. Kellu diżappunt fil-ħajja, hi xi hi, tista' tkun telf fil-familja. Dak il-ħin stess mar jixtri pakkett sigaretti. Bħal dak li qallu ħa jsewwi xi ħaġa. U ma jkun ġara xejn lanqas. Sewa, għax kulħadd jisu jirrilepsja u rridu nkunu daqxie. Bekk nammirakom.
Għaliex, għaliex, li tizbalja, li taqa. Muxek. Ma jimporta. Mux kemm il-darba taqa, kemm il-darba tqum li jott. Ġifiri dika. Komplu, sinjur.
Mux everyday, sinjur. Ma rridx intellifkom. Mark semma ħafna punti diġa u jina jisu ħanaqbad ma dal-istudju partikolari, Karla, ġdaw jimxu b'mod konkret. Isma, X'għamlu dawk in-nies illi għamlu il-progress u mbagħad żammewha għat-tul ta' żmien? Dal-istudju vera vera kien tajjeb. Vera interessanti. L-ewwel qabel kollox, dejjem ħa nieħdu parir ta' tabib f'każijiet ta' kundizzjonijiet mediċi, ta' mediċini, eċċetera. Ġifieri hawnhekk nitkellmu ħafna b'mod ġenerali, dak li jkun ma jridx jassumi li dak li qed ngħidu qed ngħidu għalih għax aħna qegħdin nitkellmu b'mod ġenerali ħafna. U l-ewwel qabel kollox ħa nagħti parir lil dawk il-familjari ta' min jaf jew taf illi għandhom bżonn jagħmlu progress anke fil-piż tagħhom. Tgħidulhomx lil dawk li għandhom bżonn jagħmlu progress, Ejja fl-aħħar bdejt tagħmel xi ħaġa, m'għandekx għaġla! Jew inkella, Jiena kien hemm min qalli li dik id-dieta li qed tagħmel mhux tajba ta! Jekk il-persuna tkun ħadet parir ta' tabib, mod. Jekk għax semgħet xi ħaġa mingħand il-ġara, storja oħra. Jiġifieri m'għadux noqogħdu ngħidu fuq x'semgħet dik fuq l-internet jew x'qalt lil oħra għand tal-grocer. Ħa nagħmillek kumment. Noqogħdu fuq parir ta' min hu kwalifikat. U jista' jkun li dak il-kumment ħa jiġi. Oh, eh, eh, hemm ċans kbir li jiġi. Ħa jiġi, sa dak il-kumment inti ħudu U l-importanti hija inti titkun it-tabib tiegħek stess, ġifieri jekk inti qed tħossok tajjeb bid-dieta li qed tagħmel, jgħidlek xejdlek xi ħadd ieħor għax mhux kulħadd iridlek il-ġid sewwa u fis-soċjetà tiġri dik il-ħaġa, sewwa jekk inti qed tħossok tajjeb, tajjeb kif qed tħossok li qed tkollok iktar enerġija, li mhux qed timrat ħafna, li l-pressjoni qed tkun iktar stabbli, taf mela li inti qed tagħmel sew. U ħażit biċ-ċama li semma Mark. Kemm importanti wkoll li apparti kif qed tħossok, naraw ukoll illi medikament sejrin tajjeb l-affarijiet. Mela pereżempju lkoll nafu, Karl, illi mhux il-fasting biss, jew mhux li bniedem jikkontrolla kemm jiekol karbohydrates jew kemm jiekol xaħmijiet biss, kwalunkwe sistema ta' ikel li biha dak li jkun tilef mix-xaħam, mill-piż żejjed, awtomatikament dawk li jduhom health markers, ħa jmorru 'l quddiem ukoll. Jiġifieri, semmiha Mark diġà, Inti ħassib dik is-sistema, illi inti qed tagħtik ir-riżultati għax qed tħossok aħjar, qed juruk anke fl-aspett mediku li inti sejjer 'il quddiem, u hemm affarijiet oħrajn, bħal x'qed nara fil-mera, bħal pereżempju ħwejjeġ qed joqogħduli aħjar, bħal pereżempju għandi aktar nies biex nitla' t-taraġ, biex nilgħab mat-tfal, mat-tfal tat-tfal. Mela l-ewwel u qabel kollox naraw illi aħna Nisimaw mant min verament jifhem fis-suġġett ġieħ il-bambin, mhux għax il-ġara għand tal-grocer qalt li le tagħmilx il-fasting għax jiena smajt li ħażin ħafna l-metaboliżmu. U kulħadd bl-opinjoni tiegħu. Eżatt. Daw mhux affarijiet ta' opinjoni daw affarijiet ta' xjenza. Mela, u Min qed ibati bl-artrite, min qed ibati bl-infjammazzjoni ġo kubtejh, b'ħafna wġieħ, Dawn l-affarijiet jibdew jmorru ħafna l-qudiem. Sewwa ġifieri kollox jiġi ma' kollox is-sistema mhijiex biex inti titlef il-weight biss. Il-weight huwa kkombinat mal-infjammazzjoni kollha li għandek ma' ġismek, mal-cholesterol, mal-pressjoni, mal-fibromyalgia, ma' ħafna affarijiet anke depression li ma tistax torqod li għandek ħafna anzjetà. Kif titlef il-weight, ċertu affarijiet jibdew jinbidlu tħossok.